Безләргә рәхмәте вә мәрхәмәте чиксез дәрәҗәдә киң булган Аллаһ исеме белән башлыйбыз. Игътибарыгызга бөек Ислам кочагында дини милли программабызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Әссәләмәгаләйкүм, газиз милләттәшләр! Газизләребез, мөбарәк ай Рамазан дәвам итмәктә. Ул мөселманнар арасында, нәсел-нәсәп, кавем-кабилә балалары арасында туганлык хисләрен киндердән үреп, кардәшлек күперләребезне корычтан кою аедырыр. Ураза тотуына карамастан, безнең студиягә килүдән баш тартмады сөекле шагыйрәбез Хаҗия шагыйрә Дилә Булгакова һәм ул үзе бүген безгә дини шигырьләрен укып ишеттерер. Әйе, Ләйсән сеңлем, Дилә анабыз Хәмзә кызы Булгакова. Ул еллар дәвамында безнең юлыбызны яктыртучы, Ихлас мәхәлләсенең асас корылышына хәер-фатихасын бирүче Дилә Булгакова. Сөекле шагыйрәбез. Сөекле шагыйрәбез Дилә Булгакова һәрберебезгә үрнәк. Үзенең әдәплелеге ягыннан да, иманы белән дә, шигърияте белән дә, язган хикәяләре белән дә ул күңелләрне берчә тетрәндерә, берчә канатландыра. Аны бер тыңлавы үзе бер гомер. Ә ул хәзер сезнең игътибарыгызга Туганлык, кардәшлек. хакында. Гомер кичергәндә бер булып, тере булып, эре булып һәм җәүһәрле мәхәббәт белән гомер кичерүебез хакында бәян итәчәк. Мин менә нәнәйле булып үстем һәм менә минем соңгы елларымда Менә мәчеткә аякларым фәрештәләр алып килгәндер инде. Мин бик рәхмәтлемен үзебезнең мәчетебезгә һәм намазга басуым белән. Һәм намазга бастым. Әле соң түгел беркемгә дә намазга басыгыз, чөнки китаплар барысы да бар. Элек нәниләребез бер-берсеннән күчереп алып укыганнар. Хәзер китаплар бар. Укырга бөтен суыбыз бар, әлхәмдүлилләһ. Мәчетләребез күп, килегез мәчетләргә һәм менә шул намазга поскан язган бер шигырем. Намазлыгым җәйдем кыйблага карап, мин намазга бастым, дәшмәгез, сез дә намазлыкка басыгызчы, намаз укыр гына яшьтәсез. Җиде буын укымышлы булган, җиде буын булган догалы, дөнья мәшәкатен читкә куеп, Өйрәндем мин намаз, доганы. Күп доганы нәнәемнән оттым, Китаплардан укып өйрәндем, Көтеп алган Рамазан аенда Уразага теләп керәм мин. Барына да шөкер кылам әле, Намазлыкка бастым, дәшмәгез, Басыгызчы намазлыкка сез дә. Намаз укый торган яшьтә сез. Безнең мөселман халкы гомумән алка тагалар. Ай алка тагалар, көмеш алка. Хатын-кызга гомумән көмеш беләзек, көмеш алка һәм көмеш балдак. Һәм бер көмеш балдак турында күбрәк менә нигезләреннән элек ата-бабалар калган нигезләреннән көмеш алкалар Сыңар гына алкалар, балдаклар табалар. Бабаларның нигез тупсасында ачылмаган күпме серләр ята. Гөлләремне күчереп утыртканда, нигезеннән таптым көмеш алка. Берәүләрнең никах бүләгеме, ак көмештән койган челтәр алка. Һөнәрчесе кем соң, кайдан килгән? Кайчан булган икән безнең якта? Нинди серләр саклый икән әле? Учларымда яткан көмеш алка, Сонсыз еллар авыл гомер иткән, Тарих сеңгән газиз шул туфракка. Менә ни тагы да менә өйләрне хәзер иске өйләрне, имән өйләрне сүтәләр. Без монда торганда 200 еллык өйне сүттеләр. Ыңгырашып, бүрәнәләр ыңгырашып ава. Шуның турында да бер шигырь. Ләкин менә өй башында һәрвакытта кошлар оялый, кош оялары Әүнәп яталар. Шундый кызганыч, әле бик биек матур өйләр төзелә, әлхәмделилла. Имән өйне сүтәләр бит. Бүрәнәләр ыңгыраша. Үткәннәрдән эндәшкәндәй, ата-бабам буа-таша, фасылларда килә-китә, аларда юк. Ялгыш хата, изге җиргә яз җитәкләп, Кошлар кайта, кайта кошлар, дөнья фәни олы тылсым, Серле йомгак гомер сүтә, үрлеп кенә ак диспене Таратырга җил тирбәтә. Кайта кошлар, кошлар кайта, оя корыр урман, күлгә, Ятып тыңла җиркәемне, җырын җырлый үз телендә.

Җырларым, сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк аттыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Муса Җәлил. Исеме кешелек тарихына алтын хәрефләр белән уелган каһарман шагыйрь Муса Җәлил турындагы мәгълүматлар һаман тулылана бара. Башкортстан дәүләт университеты профессоры, философия һәм социология факультеты деканы Гафур Гөбәй улы Салихов та Муса Җәлил белән бергә әсирлектә булган әтисе Губайдулла Салиховның гаҗәеп мирасы саклана. Бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан төшерелгән сәхифәбез шушы хакта. Ырымбур өлкәсендә туып, заманына күрә белем алып, фин сугышын кичкән Гобайдулла Салихов 1941 елда Бөек Ватан сугышына китә. Взвод командиры була. 1942 елда аларның часте Воронеж фронтына җибәрелә. 238 батальонның 60 ротасының взвод командиры фронтның алгы сызыгында сугыша.

Кыек астында бер нидә яшерелгән төпкәрәк тыгылып яшерелгән бер күнлекке каты күндән торыш иткән портфель тапканнар. Аның эчендә ниндәйдер кагызлар, менә шул язмалар булганнар ул. Шул ул безнең туганнар караганнар, караганнар да ниндәйдер иске язма дип шунда

Күп төймәләрдә ул язган менә ничек үткән, һугышта булган, күп төймәләрен без белмәгән дә бар ана арасында ничек булган. Вот шундай ис ис китерлек хатирәләр. Гобайдулла Салихов 1942 елның июлендә Воронеж янындагы каты сугышта хәбәрсез югалды дигән хәбәр авылга 1943 елда гына килә. Һәм бу шомлы язуны сыйдырган кәгазь һаман да саклана. Документлар арасында Губайдулла Салиховның хәрби билеты, аның үз кулы белән язылган автобиографиясе, сугыш юлы, әдәм башына сыйдыра алмаслык әсирле газаплары һәм аннан соңгы эзәрлекләүләр тасвирлана. Әлбәттә, яугир бу хакта исән чагында сөйләмәүне хуп күрә.

Монда яугир Муса Җәлил белән таныша. Ул шагыйрьнең алты шигырен күчереп ала. Дустым хисе, дустыма, сөйгән дустым, озатып калучы, туган ил сулары һәм картлык. Казан галимнәре әйтүенчә, бу шигырьләр әле бер кайда да басылмаган. Гобайдулла Салихов язмаларында Муса Җәлилне ничек салкында җафалаулары, Икенче көнне ике кулына да икешәр кирпич тотып, хәлдән тойганчы аяк өстен басып торулары, ә соңыннан аның Ситлицидагы лагерьда башка күренмәве турында мәгълүмат бар. Муса Җай шигырьләре вот шул блокнот, ул безнең нидә яшерелгән түгел, ул безнең китаплар арасында, документлар арасында ятты. И без бәләкәйдән шуны укып үскәнебез бар. Беренче класстан, икенче әти миңа, менә бул Муса Җай шигырьләре, Менә без аның белән бергә булдык, дип һөйләй иде. Без аны латин телендә укырга этләнеп утыра торгайнык. Ул Муса Җәлил шигырьләрен без күреп, яныбызда тотып, кул белән тотып э, үстек. Ул, ал, ул безнең гаиләлә яшерелгән түгел инде. Менә бүтәннәре автобиография ничек телендә булганнары гына яшерелгән инде. Шулай. Шуның өчен ну, ул Муса Җәлил шигырьләрен ул беркемгә лә бирмәне, беркайда ла язманы. Өндәшмәде дә, даже ул кешеләргә лә әйтмәне, хатта что Муса Җәлил белән бергә булдым дип. Язмаларда Гобәйдулла Салиховның бер лагерьдан икенчесенә күчерелүе, тоткыннар тормышы турында укырга була. Сугыштан соң ул туган якларына әйләнеп кайта. Калган гомере үзенең ватанына тугры кеше икәнен исбатлап фидакарь хезмәттә үтә. Гомере буе колхозда хисапчы булып эшли. Менә дигән биш бала тәрбияләп үстерә. Аның хакында тик якты истәлекләр генә саклана. Мин тугас ул төннәрдә мин илаһам торып, мине карап үстергән ул. Мин туганда ага 45 яшь булган, әсәемә 41 яшь. Вот. Ишнаһын бер аның белән мин беләмен, аның белән йоклап, гел дә төндә йоклап, көндез эшкә барып, атлар белән, арба белән

э, библиотекарь булып эшләдем. Шул эшләгән вакыт, ул 59 ел була, как раз ана шул хәбәр таралып киткәненә, шул нидин э, Муса Җәлилнең э, китабын Симмерман аша тапканнар икән дигән. Мин шул библиотека эшләгән елда Э, шунан һуң бит инде э, татарлар э, молодецлар

Тагын бер тарихи вакыйга, алар утырган җиргә Зәки Вәлиди дә килгән булган. Ул шул күп кенә ниләрдә, лагерьларда йөреп сыккан, безнең халыкларды күреп, аларга шул үзенең белгән фикерләрен Башкортстан турында, Төркия турында һөйләп, мына бу Гафуровичның атаһына да шунда һөйләп, алар бер төрле бул сәхнәләр сагыш ясап, булар инде тыңлаучылар булып залда шундай фикерләрен мин ихтыяр белән тыңлап тордым Гафуровичның. Бөек җиңүгә 70 ел тулган көннәрдә Татарның бөек шагыйре Муса Җәлилнең тормыш һәм иҗат биографиясе янә тулылануга Ырынбур, Башкортстан кешеләре үз өлешләрен кертә. Герой шагыйрьнең үлмәс рухы әнә шулай киләчәккә юл яра.

Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигъри шагыйрь

Менә кич. Зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сәхралар турап алкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арыган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт уйкыга талган. Урамда өрми этләр дә. Авыл үлгән. Тавыштан юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңленә арчып. Күтәргән кул догага. Яд итә ул шунда үз улын. Ходаем ди. Бәхетле булса иде, сөйгән, газиз улым. Тамадыр мискенәмнен. Тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, шул догамы инде Тәңре каршына бармас.

Әй бәхәлле, әй кадерле, әй гөнаһсыз яшь бала! Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Кызык сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә. Җылы өйдә утырасыз, якын мичкә. Утырасыз, рәхәтләнеп, тезелешеп. Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һичкайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә, Утыргансыз матур гына рәтрәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә, Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта иссен ачы җилләр, туссын карлар, Өй түбәсе саламнары килсен тармар, Суыклыктан очар кошлар оча алмасын.

Мондый кышкы кичтә сагыныр урыннары аларның юк. Өши бите, борыннары. Үлми калса, яхшы алар салкынлыктан. Кайберсенең шундый була үлемнәре. Очрый калса сезгә шушындый ярлылар. Яшьле күзле, моңланганнар, базарлылар, яшь балалар. Аларны сез яратыгыз. Җылы сүзләр әйтеп, сөеп юатыгыз.